کەس و کاری خوالێخۆشبوو کاک جەوهەر ناومم ئەمڕۆ ماڵاوایی لە ئینسانێکی بەرزی کوردستان دەکەین کە تێکۆشەرێکی ناسراوی ناوخۆ و جیهان بووە خوالێخۆشبوو جەوهەر نامق سەرکردەیەکی گەورەی بزاڤی ڕزگاریخوازی دیموکراتی کۆڵنەدەر بوو. سەرۆک و دامەزرێنەری بنیاتی یەکەمین پەرلەمانی هەڵبژێردراوی کوردستان و سکرتێری مەکتەبی سیاسی و کەسایەتی ڕووناکبیر و پایەبەرزی کۆمەڵایەتی بوو سەری نەوازش و ڕێزی بێ پایان لە حزووری ڕۆحی پاکی دا دەنوێنین و سەرەخۆشی دەکەین لە بنەماڵەکەی و کەسوکاری و هەڤاڵان و خۆمان و خۆشەویستانی لە ناو کورد دا. شادڕەوان جەوهەر نامق بە شایانەوە جێگەی خۆی لە دڵ و دەروونی ملیۆنها خەڵکی کوردستان لە گشت پارچەکانی کوردستان کردبوو. شانازییە شانازییە بۆ پارتی و بزاڤی کورد، خەباتگێڕێکی دلێر و خۆڕاگر و زانا و هوشیاری وەک جەوهەر نامق پەروەردە بکات. خوا لێ خۆشبوو لە سەرەتای گەنجێتی و خوێندنی زانکۆ لە کۆشی گەرمی پارتی چاوی هوشیاری سیاسی و کۆمەڵایەتی هەڵنا و لەم قوتابخانە پڕ لە ئەزموونە و بڕوادا بڕوایەدا پەروەردە بووە. سەرەتای ژیان و خەباتی ئەو بەرجەستەی بیروڕا و ئامانجی پارتی و گەلی کوردستانە لە پێناو ڕزگاری سیاسی کۆمەڵایەتی و پێشکەوتنی شارستانیدا. ئەمڕۆ ئەمڕۆ چەند بە خەم و پەژارەوە بەڕێی دەخەین، ئەوەندەش سەربەرزین کە هەڤاڵێکی ئەمەکدار و هەمیشە وریا و نەسرەوتمان مایەوە. ئەو پێ بە پێ لەگەڵ خەباتی میللەتی کوردستاندا گەشەی دەسەند. لە بچووکترین شانەی خەبات و ڕێکخراو و لیژنەی ناوچە و ئەندامی لق و چالاکی جەماوەری و پێشمەرگایەتیەوە بە توانا و لێهاتوو و شارەزایی خۆی بە مەوقعی بەرزی خۆی گەیشت لە سەرکردایەتی و شۆڕشی ڕزگاریخوازی کورددا لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و شەش بە دەستی پەتی تەنها بە گۆپاڵێکەوە لەگەڵ هەڤاڵانی تاریکەشەوی دادڕی و چووە باکوور. زیاتر لە نۆ مانگ لە ماڵی چەند هاونەتەوەیەکی دۆستی خۆیان حەشاردا تا دەرفەتی پەڕینەوەیان بۆ باشووری کوردستان هاتە دەست و کەوتنە خەبات و مقاومەت، دژ بە دژ بە شۆڤینیەتی عێراق. ئەو نموونەی کادر و سەرکردەی خۆبەخشی فیداکاری نەتەوەیی بوو. لە دوورترین دەڤەری باشووری گەر لە دوورترین دەڤەری باشووری گەرمیانەوە بۆ باڵاترین دەڤەری باکوور. هەر بۆیەش خۆی و هەڤاڵانی لە سەرکردایەتی کاتی پارتی لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و شەش بەدواوە بوونە سەمبولی یەکبوونی مقاومەتی گشت خەڵکی کوردستان لە هەموو پارچەکانەوە. جەوهەر نامق بە گیانی کوردەواری ڕەسەنی گەرمیانەوە ڕاستگۆ و جدی بوو لە کاروباری حزبی و جەماوەری و پەیوەندیدا بە وردی، بە وردی لێی دەکۆڵیەوە و بایەخی دەدا بە جێبەجێکردنی ئەرک و فەرمان و ڕێنماکان. یەک دوو مانگ دوای شکستی ساڵی حەفتا و پێنج، بە فەرمان و ئاگاداری مستەفا بارزانی نەمر، یەک دوو دەستەی شارەزا لە لاوان زۆر بە نهێنی دامەزران، تا بە ئەزموون و پەند و وانەکانی شۆڕشی ئەیلوولدا بچنەوە هۆکاری شکەستەکان بدۆزنەوە و ڕێبازی تازەی خەبات دابڕێژن. بێ گومان ئەوەیان سەختترین ئەرکی فکری و فەرهەنگی و سیاسی و ڕێکخستنەوە بوو لەو کاتەدا. جەوهەر نامق لە لە پێشەوەی ئەو هەڤاڵانە بوو کە بۆ ئەو کارە دانرا. ئەو گەنجانە بە ئاگاداری و ڕەزامەندی بارزانی دانرابوون کە یەکەیەکە دەیانناسی و جێگەی متمانە و بڕوا و ئومێدی ئەو بوون. بارزانی لای وا بوو کە دەبێ یەکەم بناغە و هەیکەلی پارتی دیموکراتی کوردستان سەر لە نوێ دابمەزرێتەوە، چونکە پارتی شێوە و ئامرازی تاقیکراوەی ژیانی سیاسی کوردستان بوو. کەواتە. جەوهەرنامق ئەو جەوهەرنامق و ئەو هەڤاڵانەی لە لە هەڵقەکانی سەرکردایەتی لە بەهاری ساڵی حەفتا و شەش دا بەشدار بوون، ئەوانەش کە دواتر چوونە پاڵیان، بڕوا و ئومێدی بارزانی بوون بە خۆشحاڵییەوە. ئەو بڕوایە لە جێگەی خۆی بوو. جەوهەر نامق بە تایبەتی ساڵی حەفتا بە دواوە لە شاری بەغدا خۆی خستە مەیدانی خەباتی جەماوەری و پێشەیی ئەمجا حزبی و مەسئولیەتی گەورەی وەرگرت. کەواتە جەوهەر نامق سەمبولی ئەو جیلە فیداکاریەیە کە بە درێژی ساڵانی حەفتاکان تا ئەمڕۆ هەم لە سەرکردایەتی شۆڕش و ڕاپەڕین بەشدار بوون، هەمیش سووتەمەنی و قوربانی و قوربانی ئەو خەباتە بوون. ئەو جیلە بە پشتیوانی نەوەی شارەزۆی شارەزای پێشتر لە خۆیان، تەمەنی جوانی و گەنجایەتی خۆیان لە شەونخوونی و ڕەنجی بێ پسانەوە بردە سەر تا دوا هەناسە هەر هەموویان بە وەفاداری لە سەر ئەم لە لە هەر تا دوا هەناسە هەموویان بە وەفاداری بۆ کوردستان مانەوە. ساڵی حەفتا و شەش ئەنجامی لێکۆڵینەوە و پێداچوونەوەی هێمنانە و وردی ناوخۆی پارتی ئەوە بوو کە بڕیار درا لە جیاتی سەرکردایەتی ئەیلوولی پارتی، سەرکردایەتی کاتی دابمەزرێت لەو کۆمەڵە گەنجە و لە چەند هەڤاڵانی ئەزموونداری دێرینەوە پێک دەهات کە کاک جەوهەر نامق یەکێک بوو لەوان. کۆبوونەوەی حەڵقەکانی سەرکردایەتی کاتی هەروەها هێلی ئەساسی ڕێبازی تازەی خەباتی داڕشتەوە کە بە کورتی بریتی بوو لە، یەکەم، پارتی ئامادەیە گۆڕانکاری قوڵی ناوخۆی بکاتن و گۆڕانکاری بۆ بە ناونیشانی قۆناغی دوای ساڵی حەفتا و پێنج لە تەک خەباتی سیاسیدا بایەخی گرنگتر بە خەباتی کۆمەڵایەتی و خزمەت و ئامانج و ئاواتی خەڵکی بێبەشی ستەمدیدەی کورد بکاتن. دوو. گۆڕانکاری لە فەلسەفە و بیر و بۆچوونەکان بکرێت و بە دیدی نوێ بڕواننە کۆمەڵگای کوردستان و جیهان. سێیەم. پەیوەندی لەگەڵ جەماوەڵ جەماوەر قوڵتر بکەن لەسەر بنەمای دیموکراتی، هەروەها پەیوەندی تازەی ناوخۆ و ئیقلیمی و نێودەوڵەتی دابنێنەوە، کە لەمەدا سەرکەوتنی چاکیان بەدەستهێنا. چوار. بڕوا بە فرە حزبی و فرە ئایدۆلۆژی و بیروباوەڕ، چونکە کۆمەڵگای کوردستان بەرەو ئاسۆی بەرەو ئاسۆی دەچۆ چین و توێژی کۆمەڵایەتی جۆر بە جۆر دروست ببوون. سەرکردایەتی کاتی ئەو حەقیقەتەی وەک یاسای ژیان و گۆڕانکاری وەرگرت. تێدا زۆر سەرکەوتوو بوو. چونکە ئەم ڕێبازە لە کۆنفرانسی ئابی ساڵی حەفتا و شەش لە بەرلین پەسەند کرا. ئیتر بە تیئۆری و بە عەمەلی ڕێبازی تەک حزبی سیاسی بەلاوە نێنرا. ئەم ڕێبازە هەروەها لە کۆنگرەی نۆیەمی پارتی لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و نۆ پەسەند کرایەوە و بوو بە بەردی بناغەی کار و خەباتی پارتی لە کاتێکدا هێشتا حزب و لایەنەکانی دیکەی کوردستانی و عێراقی لەسەر ڕێبازی تەک حزبی و یەک لایەنی دانیشتن. پێنجەم، ڕێبازەکە هەروا تەئکیدی قوڵتری کرد لەسەر لەسەر قبوڵ کردنی فرە نەتەوەیی و ئایینی و کەلتوری لە کوردستان. لە تەک ئەوەشدا سەرکردایەتی پارتی سەرکردایەتی کاتی لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و حەفتا و شەش ەوە ڕووی لە حزب و گروپە کوردستانی و عێراقییەکان کرد تا بەرەی سیاسی پێک بهێنن تا پێکەوە تێ بکۆشن، چونکە بە تاکە لایەنێک نەدەکرا ڕووبەڕووی ڕژێم ببنەوە. ساڵی هەشتا، پارتی و چەند لایەنی کوردستانی و عێراقی سەر کەوتن لەوەی لە سەر گۆڕەپانی خەبات لە ناوچە ڕزگارکراوەکان یەکەمین بەرەی نیشتیمانی عێراقیان پێک هێنرا، بەڵام بەرەی سیاسی کوردستانی دوا کەوت

سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە پێکەوە لە چیاوە خەباتی گەلیان سەرخست، پێکەوە، هەموویان پێکەوە یەکەمین خولی پەڕلەمانیان پێکهێنا کە سەرکردە مر جەوهەر نامق بە یەکەمین سەرۆکی پەڕلەمانی کوردستان هەڵبژێردرا. لێرەشدا جارێکی تر جەوهەر نامق وەک تێکۆشەرێکی بەئاگا و هوشیار دەربەستە هاتە پێش و بە جددی و ڕاستگۆیی لەگەڵ هەڤاڵانی پارلەمانی بەڕێوە برد و لە قەیرانی دژواری شەڕی ناوخۆ ڕزگاری کرد. ساڵانی سەرۆکایەتی بەڕێزیان لە پارلەماندا دەوڵەمەندترین ساڵانە چونکە سەرەتای ئەم ئەزموونەیە ئەزموونە دیموکراتیانە بو. دەتوانین بە شایانەوە بڵێین کە جەوهەر نامق دامەزرێنەری بنیادنان و هەیکەلی ناوخۆی پەڕلەمان و ڕێکخستنی کاروبارەکانیەتی. ئێستاش پەڕلەمان لەسەر ئەو بناغە ئەساسیانە دەڕوا. هەروەها پەڕلەمان دەیان یاسا و بڕیاری دەرهێنا وەک یاسای ئەنجومەنی نیشتیمانی و یاسای حکومەت و فدرالیزم و یاسای دیکە. کەواتە جەوهەرنامقی شۆڕشگێڕ و پێشمەرگە کەوتە گواستنەوەی شێوەی خەبات، لە چیاوە بۆ شار، داڕێشتنی بناغەی ژیانی مەدەنی سیاسی و کۆمەڵایەتی لە کوردستاندا. وەختێکیش لە ساڵانی نەوەت و چوار تا هەزار و نۆ سەد و نەوەت و هەشت بەهۆی بارودۆخی شوومی ناوخۆ پەڕلەمان عەمەلی پەکی کەوت، جەوهەر نامق و هەڤاڵانی هۆڵی پەرلەمانیان چۆڵ چۆڵ نەکرد و زوو بە زوو بە خۆی چوو پاڵ لیژنەی باڵای ئاشتی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکیەتی نیشتیمانی تا توانیان بە هاوکاری دۆستان ئاسایشی کوردستان و بناغەی ئاشتبوونەوەی گشتی و تەبایی لە کوردستان جارێکی تر دابڕێژنەوە. ڕۆڵەی تێکۆشەری پارتی شادڕەوان جەوهەر نامق هەم لە خەباتی پێشمەرگایەتی و هەم لە خەباتی پەڕلەمانی سیاسی ناوخۆدا چاڵاک و چاونەترس بوو. ژیانی ژیانی ژیان و خەباتی جەوهەر نامق و هەڤاڵانی لەو جیلەدا، لاپەڕەیەکی گەش و هەرە گرنگی خەباتی نیشتیمانی نەتەوەیی و کۆمەڵایەتییە. ئەمڕۆ لە شەخسی ئەو تێکۆشەرە یادی گشت ڕێبوارانی ئەو نەوەیە دەکەینەوە. ڕێز لەو یادانە دەگرین چ لەوانەی ماڵئاوایان لێکردووین یان ئەوانەی هەتا ئێستاش لە ژیان ماون. کەواتە وەختێک هەندێک سیمای بەرزی مرۆڤایەتی و خەباتی جەوهەر نامق باس دەکەین لە واقعدا، ڕێز دەنێین لە نەوەیەکی خۆبەخشی خۆنەویست کە بە هەموو بڕوایەکەوە دەڵێین گیانی خەباتی نەتەوەییان پاراست و ئەمڕۆ دەیدەن بە دەستی نەوەیەکی تازە. جەوهەر نامق هەروەها خاوەنی ڕەوشتی بەرز و ئەخلاقی سیاسی بوو کە بڕیاری دەدا لەسەر دەر کە بڕیاری دەدا لەسەری دەچوو گەر بە نرخی ئاسوودەیی و تەندروستی ژیانی خۆشی بایە لە ڕووی ئەخلاقی سیاسیەوە هەمیشە سنووری تەبیعی خۆی دەپاراست ساڵی حەفتا و نۆ لەگەڵ هەڤاڵا لەگەڵ چەند هەڤاڵی بڕیاریان دا لە سەرکردایەتی پارتی بکشێنەوە کۆنگرەی نۆیەم و ئیدریس بارزانی و سەرۆک مەسعود بارزانی و سەرکردایەتی ئەو سەردەمە بە سنگی فراوانەوە ڕێزیان گرت لەو بڕیارەی کە دایان بوو. ئەوە بوو بە درێژایی دە ساڵ بە عەمەلی لە خەباتی ڕاستەوخۆ خۆیان پچڕاند. بەڵام نە جەوهەر نامق لە هەڤاڵانی لەو ماوە درێژەدا قسەیەک یان کارێکیان نەکرد پارتی و بارزانی و پێشمەرگە بریندار بکەن، بەڵکوو دەمانزانی لە ناخی دڵەوە بە مەعنەوی هەر پارتییە و هەر پارتی دەمێنێتەوە. نایانەوێ ئەو بنیاتەی ئەو بنیاتە تێک بدرێ کە خۆیان دامەزرێنەری ئەو بنیاتە بوون. بە تایبەتی لە ساڵەکانی حەفتا و شەش و حەفتا و نۆ هەموو هەوڵی ئەوەی دەدا کە ئەوە بپارێزێ. ئەخلاقی سیاسی جەوهەر نامق بەرزتر بوو لە ئارەزووی ئەم و ئەو کە هەوڵیان دەدا سوود لە هەڵسوکەوت و سوود لەو هەڵسوکەوتە وەربگرن بۆ زیانی پارتی و کەڵک لێوەرگرتنی. جەوهەر نامق بە هیچ شێوەیەک ڕێگەی نەدەدا. هەروەها ساڵی دوو هەزار و سێ کە سکرتێری پارتی بوو، لەبەر بیر و بوچوونی تایبەتی خۆی دەستی لە مەسئولیەت کشایەوە، بەڵام هیچ کاتێک شتێکی نەدرکاند کە زیان بە پارتی بگەینێت، بە درێژایی ساڵانی دوو هەزار و سێ تا هەزار و دە یانزە دانیشت، بەڵام لە دڵەوە خۆی بە خاوەنی کەلەپووری مەعنەوی و مێژووی پارتی دیموکراتی کوردستان دەزانی. هەندێک کەس هەوڵیان دەدا بیخەنە هەڵوێستی دژایەتیکردنی پارتی، بەڵام ئەو هەمیشە خاوەنی ئەخلاقی سیاسی بەرزی خۆی مایەوە لە خەباتدا. بەرامبەر بەوەش، سەرۆک بارزانی و ئەندامانی سەرکردایەتی و کادران ڕێزیان لە هەڵوێستی تایبەتی جەوهەر نامق دادەنا، هەرچەند پێیان خۆش بوو ئەگەر بگەڕێتەوە سەر مەوقعی خۆی، زۆریش لەو بوارەدا هەوڵی لەگەڵ درا. هیچ بڕیارێکیان بەرامبەری وەرنەگرت بۆ ئەوەی ئیحراجی نەکەن. جەوهەر هەندێ جار وتاری دەنووسی و ڕەخنە و بیر و بۆچوونی خۆی دەردەبڕی، بەڵام ئێمە نە پێی دڵگران دەبووین و نە لە بۆچوونەکانیشی نیگەران دەبووین. چونکە بڕوامان وابوو کە جەوهەر نامق لە ویژدان و ناخی مەعنەوی خۆیەوە و هەر پارتیە و هەر پارتیە و دژی دژی سەرچاوە و گەنجینەی ڕابردووی خۆی نابێتەوە و ئەوەشی دەڵێتن بۆ خزمەتکردنی پارتی و گەلی کوردستانە بە شێوەیەکی گشتی ئێستاش هەندێ مخالفی پارتی هەوڵدەدەن قسە و نووسینەکانی سەرکردەی نەمر جەوهەر نامق بخەنە خانەی ئۆپۆزیسیۆنی ناوخۆی پارتی کە ناتوانن لەوەدا سەرکەون چونکە خۆیان بە چەواشەکاری دەبەن ئێمە کە هێشتا ئێمە کە هێشتا ئەو بەڕێزە لە ژیان مابوو هەموو شتمان قبوڵ کرد خۆشی چاک دەیزانی ئێستاش هەموو ڕەخنە و گازندەیەکی کەری دەبڕی بێت بە دڵ و بە گیانەوە قبوڵی دەکەین، چونکە ئێمە کە لە نزیکەوە دەیناسین باش دەزانین کە جەوهەر نامق هەرچی گوتبێت و کردبێتی لە نیەت پاکیەوە بووە، بۆ کورد بووە، بۆ کوردستان بووە، بۆ چاکسازی بووە. ئێمە هەمیشە پەیوەندیمان هەبوو. ڕەخنەکانی کاک جەوهەر. بۆ پێشخستنی کاروانی خەبات و حوکمڕانی دروستی کورد بوو لەم وڵاتە نەک بۆ شتێکی دیکە ئەوەندە کەسێکی خەمخۆر بوو بە تەنانەت پێش ئەو ڕۆژەی بۆ چارەسەری بچێتە سوید تێبینیەکانی پێ دەگوتم پێی دەکوتم دەبێ چ بکەین باشە دەبێ چ بکەین بۆ کارکردنێکی باشتر و چاکسازی باشتر لەم وڵاتە منیش پێم دەگوت کاک جەوەر ئێستا بچۆ بۆ عیلاج، کە گەڕایەوە ئێمە دەتوانین بە ئاسانی لەسەر ئەو شتانە قسە بکەین و ئەوەی پێویست بی جێبەجێ بکەین. بە داخەوە، بە داخەوە گەڕانەوەی بەم شێوەیە نەبوو کە چاوەڕوانمان دەکرد. سەرەڕای هەموو شتێک، جێگەی گەش و بەرزی لە خەباتی چل ساڵەی پارتیدا دیارە. چ چوونە گۆڕەپان چ چۆنە گۆڕەپانی تێکۆشان لە ساڵی حەفتا و شەش بە دەستی خاڵی و ڕووبەڕووی ڕژێمی عێراق یا لە دامەزراندن و سەرۆکایەتی یەکەمین خولی پەرلەمانی کوردستان کە زیاتر لە دە ساڵی خایاند یان ڕێکخستنی ناوخۆی پارتی لە مەوقعی سکرتێری پارتیەوە یا لە پەیوەندیەکانی ناوخۆ و دەوروبەر یا لەو چالاکیانەی کە دەیکرد بۆ چاکسازی لە کوردستاندا جێی دیارە و بە دیاری دەمینێتەوە. ئەستێرەیەکی گەشە لە ئاسمانی کورددا. ڕەوانی شاد بێ. یادی هەمیشە وەک سەرکردەیەکی پارتی دیموکراتی کوردستان دەمینێتەوە. زۆر سوپاس.